Татарстанның көньяк-көнбатышында, Чүпрәле районының Сембер, Ульяновск өлкәсе һәм Чуашстан белән чикләнгән иң кырый, ерак бер төбәгендә, Каракитә дигән бер авыл бар. Ни өчендер бу авыл карталарда да күрсәтелмәгән, административ-территориаль бүленешләр атамалары җыентыгында да юк. Әмма Каракитә авылы һәм бигрәк тә шушы авылның мәктәбе районда гына түгел, бөтен республика күләмендә танылган Марс Агролицее онытылмас зур эшләр башкарып ята. Аны бик хаклы рәвештә Кече Тимирязевка яки Могҗизалар мәктәбе дип атап йөртәләр. Сүзебез шушы атамага сәбәпче булган остаз-мөгаллим, Россиянең атказанган мәгариф хезмәткәре Зәки Юныс улы Азизов турында, Зәки абый турында.
Бүгенгесе көндә мәктәпнең берничә төрле юнәлештә эш алып баруы мәгълүм инде. Ну, мин беренче әйтәсе кителә. Менә без бер эт җылы элекке бик зур үзебез өчен, район өчен шулай ук зур статус алдык, агролицей статусы. Менә бу агролицей статусы безгә, укытучыларга бик зур йөк тә йөкләде. Бөтен фәннәрне менә югары уку йортларына керү өчен тирәнтен өйрәнү. кабинетларны җиһазлау булсын, гомумән алганда, тагын без бер баскычка үзебезнең бөтен яклап багажларыбызны югарырак күтәрдек диергә, әйтергә кирәк. Без менә үткән ел Агролицей белән Казан авыл хуҗалыгы академиясе арасында килешү төзелде. Менә бу безнең өчен, безнең өчен генә түгел, мәктәп өчен генә түгел, район өчен зур киләчәкләр баглый инде. Менә бу авыл хуҗалыгы академиясе белән төзелгән договор нигезендә үткән ел алар безгә килеп, иң беренче консультацияләр үткәрделәр, менә шушы Механицкий факультетка укырга керү өчен, аннан соң икенчесе безнең чыгарылыш имтиханнары вакытында килеп, барлык укучылардан да экзамен алдылар. Бүгенгесе көнне безнең бер 50, 51, 57 укучы югары уку йортларында белем ала. Сез директор буларак шуны әйтсәгез иде. Каян килеп туды бу фикер, сезнең агролици итү турында? Юктан бер нәрсә дә бар булмый бит. Электән үк берәр традицияләре бармы бу мәктәпнең, шуннан килеп чыктымы ул? Ничек менә сезгә тукталды авыл хуҗалыгы академиясе, нинди бәйләнешләр китереп чыгарды? Бу авыл хуҗалыгы менә шундый, хәзер бит инде тормыш менә һәркем эзләнгәнне Ярата. Һәр көн уйлаганны ярата. Хәзер бит инде уйламыйча кына, эшләмичә киләчәк турында бер нәрсә дә килеп чыкмый. Безнең нигез инде бар иде дөрестән дә әйтергә кирәк, 1957 нче елдан бирле хезмәт берләшмәсе эшләп килә безнең мәктәптә. Менә шушы авыл хуҗалыгы буенча. Безнең элекке вакытларда электәне менә укучыларны авылда калдыру буенча кайсыбер мәктәпләр республикада инде, шулай ук районда акча түләп калдыралар иде укучыларны колхозыбызда, колхозларда инде. Ә бездә андый нәрсә юк. Безнең менә укучылар үзләре яратып хезмәт итәләр, Теләгән җирләренә барып авыл хуҗалыгы юнәлешендә, педагогик юнәлештә, ну, гомумән алганда, төрле тармак юнәлешендә укырга керәләр. Анда колхоз җитәкчеләре элекке вакытта ярдәм итәләр иде безгә. Бөтен базабыз бар. И шуңа күрә без уйладык та, бөтен укытучылар коллективы, мөмкинчелекләре бар, белемнәре бар, омтылышлары бар. Менә шуңа күрә инде без уйладык үткәрергә мәктәбебезне агролицей иттереп. Авыл хуҗалыгы юнәлешендә иттереп, без дөрестән дә турыдан-туры бит авыл җирендә яшәүче, икенче кемгә дә кирәк, мең елга беркайчан да авыл хезмәте, авылда кешеләр бетмәячәк. Каракитәнең киләчәге зур. Менә монда шундый зур хезмәтләр башкарып, менә мин әйттем инде, укытучыларыбыз дидем. Укытучылар барсы да хезмәт сөючән, бөтенесенә менә рәхмәт әйтәсе килә. И шулар арасында иң әйдәп баручы, менә шушы 1957 нче елдан бирле менә шушы хезмәтне яраттырырга, ышандырырга, үзен менә бетен үзе шулкадәр балаларны яраттыра торган кешебез безнең Азизов Зәки Юнысович бар. Ну, ул безнең менә бергә эшлибез инде, үзе математик. Ну, Бер яктан сөйләшкәндә аны әйтәсе инде математик диеп, икенче яктан килеп сөйләшәсен ул авыл хуҗалыгы буенча академик. Вот менә шундый зур кеше ул. Ул бөтен тәҗрибәләрне, мәктәп тирәендәге тәҗрибәләрдән алып, колхоз кырында үткәрелә торган тәҗрибәләрне алып бара торган кеше. Шулай ук республика күләмендә ул беленгән, танылган кеше. Ну, әйтәбез инде, элек Хәзергесе вакытта СНГ ЕГЭС, Бердәм Дәүләтләр Берлеге, элекке вакытта инде СССР күләмендә танылган кеше. Аның эшләре, хезмәтләре белән танышкан илебезнең бөтен почмакларындагы кеше. Вот аның турында инде мин тагын үзе белә танышырга, күбрәк әйтергә, инде үзе белә сөйләшергә. Бик әйбәт кеше ул, бик. Эшли торган хезмәт тотылгач.
Зәки абый моннан 60 ел элек, 1938 елда Марыш җыелык мәктәбенә укырга кергән иде. Шуннан бирле ул һәркөнне мәктәптә. 48 ел укытучы, 42 ел мәктәп завучы, 40 ел производство бригадасы ның җитәкчесе. Аның хезмәтләрен аңа бирелгән бүләкләр күрсәтеп тора. Беренчесе ул рсср мәктәпләренең ат казанган укытучысы, сср мәгарифе отличнигы, халык мәгарифе отличнигы, яшьләр яшьләр остазы, Почет билгесе ордены, медальләре, өч тапкыр укытучылар съезды делегаты, Мәгарифнең бөтен союз советы члены, ул 30 дан артык почет грамоталары алды. Үзенең тәҗрибәсе турында өч китап язды. Ул китаплар Могҗизалар мәктәбе диеп атала, Яшьләрне тормышка әзерлибез, Могҗизалар мәктәбе һәм Икенче могҗизалар мәктәбе. Без бөтен авылыбыз, бөтен халкыбыз белә Зәки абый Азизовны, Чын күңелдән хөрмәтлибез һәм аңа саулык сәламәтлек эшендә тагы да зур уңышлар, озын гомерләр телибез. Зәки абый шушы мәктәп бусагасын атлап кергәнгә 60 ел инде, ди. 60 ел бер мәктәптә. Башта укучы, аннары укытучы. Озын, озак гомерме бу? Безнең карашка Зәки абый әле мәктәптә яңа гына эшли башлаган яшь егет кебек. Берсеннән икенчесе кызыклырак планнар аның, хыяллар, өмет, ышанычлар. Шәхси тормышында олы-олы югалтулар, тирән фаҗигаләр кичерүенә дә карамастан, ул һаман эзләнә, өйрәнә, өметләнә, көтә, омтыла, тырыша. Шулар белән ул башкаларга маяк, шулар белән ул үзе яши, үзе яшәтә. Күнеккәнбез, һәр иртәне кояш калка да бата, бата да калка, китә дә кайта, китә дә кайта. Әйтик, бердәнбер көнне кояш кире кайтмаса, Чулпан калкып таң атмаса, кошлар сайрап уятмаса, шәфәкъ нурында җемелдәп агым сулар акмаса, җир йөзен, бар галәмне караңгылык капласа, җан иясе бу дәһшәттән чыгу юлын тапмаса, Бердәнбер көнне кояш кайтмаса, кеше нишләр иде? Ул, күкрәгеннән изге нурлар алып, күккә ашар иде, кояш ясар иде, караңгылык мәңгегә кайтмаска качар иде, бердәнбер көнне кояш кайтмаса. Бу бары тик куркыныч бер уй гына. Кояш калкыр да батар, батар да калкыр, мәңге нур чәчәр. Ә менә кеше күңелендә кояш батса, җир ничек яшәр? Шагыйрь Илдар Юзиевның бу юллары, әйтерсең лә, Зәки абый күңеленнән алып язылган. Зәки абыйның да күңелендә җир хәстәре, киләчәк буыннар хәстәре.
Моннан 40 еллар элек, 1958 елда, Безнең мәктәп директоры Гөлсем апа Махмутованың ул вакытта чыккан Коммунар газетасындагы мәкаләсе бар иде. Менә шул мәкаләсендә ул болай дип яза. Укытуны хезмәт белән бәйләп. Үткән уку елында безнең мәктәптә 46 укучыдан производство звенасы оештырылган иде. Бу звено Мичурин исемендәге авыл хуҗалыгы артеленә 2,5 цитнер, ә 2,5 гектар мәйданда шикәр чөгендере, һәм кукуруза үстереп бирде. Иген уңышын тагын да күтәрү йөзеннән, укучылар артельгә өч тунны кел һәм бер тунны кыш тизәге җыеп тапшырдылар. Кошчылык фирмасына 670 чебеш үстереп бирелде. Мәктәпне тәмамлаучы укучыларның күпчелеге турыдан-туры колхоз производствосында эшләргә калалар. Укыту-тәрбия эшен файдалы хезмәт белән бәйләп алып бару укучыларда хезмәткә мәхәббәт хисе тудыра. Безнең бу практик эшләребез мәктәпнең тормыш белән элемтәсен ныгытуда һәм илебездә халык мәгарифе системасын тагын да үстерүдә зур ярдәм итәчәк. Шуннан соң, аз-маз тәҗрибә туплап, хезмәт итә башладык. Звенобыз бригадага, бригадабыз укучылар хезмәт берләшмәсенә әйләнде. Шикәр чөгендере, азык чөгендере, кишер, бәрәңге, бөртеклеләр үстерә башладык. Җир участогыбыз киңәйде, башта ул җигерме гектарга җитте, аннан 160 гектарга, чәчү әйләнеше керттелгән 160 гектарлы җиребез булды. Колхоз техника белән Тәэмин итеп торды безне. Шулай иттереп, производство бригадасы үзенең беренче адымнарын башлады. Зәки абый, хәзер бит укучыларның производство бригадаларына, аның эшенә, алай дип әйтергә яраса, тискәре карыйлар. Бу өлкәдә бу турыда сезнең фикерләрегез башкамы, үзгәме, әллә шушына кушыласызмы?
Дөрес, укучыларның производство бригадаларының эшен авыр физик хезмәтлегенә кайтарып калдыра башладык. Әйтик, яз башында чүпле җир бар икән, кемгә бирергә? Колхозчылар ияләнмәгән, Әйдә, укучыларга бирәбез. Салкын яңгырлы җилле көннәрдә укучыларны эшкә чыгарабыз. Хәзер дә.
Бездә генә түгел, димен мин, ил буенча әйтәм. Гомумән әйтәм. Эш урыннарында салашлар, вагончиклар куелмый, аптечкалар белән тәэмин ителми. Ашауда эзлеклекләр була, хезмәт хакы вакытында түләнми. Гомумән, укучыларның хезмәтләрен һәм сәламәтлеген саклауга игътибар кими бара. Болар барсы да укучыларда һәм әти-әниләрдә ризасызлык тудыралар. Хезмәткә мәхәббәт тәрбияләү урынына хезмәткә нәфрәт тәрбияләнә. Ә моннан котылу юлы бармы соң? Бу беренчедән, иң беренчедән өлкән кешеләргә кагыла. Мәктәп директорларына, колхоз, авыл җитәкчеләренә. колхоз белгечләренә, укучылар өчен уңай хезмәт шартлары тудырырга кирәк. Яшь үзенчәлекләрне исәпкә алырга, режимны, гигиена таләпләрен төгәл үтәргә, ял лагерьларының эшен җайга салырга, соңгы вакытта акций башладылар алар. Дәресләрдә алган белемнәрне практикада куллана белергә өйрәтергә. Тәҗрибәләр үткәрергә. Укучылар үзләренең хезмәт нәтиҗәләре белән шатланырлык дәрәҗәгә җиткерергә. Эшне, хезмәтне дөрес оештырганда, укучы производство бригадаларыны бригадалары Укучыларны тормышка әзерләүдә мәктәпнең төп булышчылары була алалар. Шуңа күрә мин бу мәсьәләдә менә шундый фикердә торам. Киләчәктә укучыларны тормышка әзерләүдә укучы производство бригадаларының эшләрен тагын да яхшыртырга, активлаштырырга кирәк.
Зәки абый, сезнең җәмгыятькә файдалы эшләрегез, үткәргән тәҗрибәләрегез турында моннан унбиш ел элек безнең телевидение тарафыннан Звезда моих полей дигән фильм төшерелгән иде. Ул бөтен ил буенча күрсәтелде инде, рус телендә иде ул фильм. Әйе, шуннан соң сезнең эшләрегез нык алга киттеме? Әллә аның бер нәтиҗәсе дә булмадымы, шул шул биеклектә калдымы? Шуннан соңгы хәлләр турында фикерләрегезне әйтсәгез иде. Әйткәнемчә, без производство бригадасының эшен, икенче төрле әйткәндә, укытучылар хезмәт берләшмәсенең эшен кызыклы итәргә тырыштык. Бер елдан соң, финл фильм чыкканның соңында бер елдан соң, 84 нче елда Казан селекционеры Наталья Николаевна Петелина безгә хат язды. Ул үзенең хатында әйтә, Шундый карабодайда бер юнәлеш килеп чыкты. Аны бик нык башка сортлардан изоляцияләп, үзәктән ераклаштырып үрчетәсе иде. Әгәр сез алынсагыз, мин ул эшне сезгә тапшырыр идем. Без аңа бик риза булдык. Хат яздык, без риза. Берничә көннән үк безгә посылка килеп төшә. 500 грамм, ярты килограмм карабыз аерылды. Алардан?
Әйе.
Без аны бөртекләп санап, ул биргән киңәшләр буенча, икенче селекционер Фәнүсә Кадыйрова киңәшләре бик зур роль уйнады, чәчтек.

Бимәгърлыгыбыз безнең һәрбер бөртегебез 60 тапкыр арытты дигән сүз. Шуннан соң бу мәсьәлә белән бөтен укучылар кызыктылар. Карабдай турында китаплардан белемнәрен тирәнәйттеләр. Дәрестә алган белемнәр генә түгел. Чынлаштырып эшкә керештек. Өч ел дигәндә, Колхозга 1259 центнер карабодай рылы тапшырдык. Моны без югары оешмаларга хәбәр иттек. Беренчедән Наталья Николаевна Петилинага, ул бик шатланды. Исем, карабодайга исем кушу вакыты килеп җитте. Төрле исемнәр уйланды монда. Укучылар тәкъдим итәләр, галимнәр тәкъдим итәләр. И без үзебезнең авыл исмен Кара Ките, Кара Китянка дип атарга булдык. Җибәрдек Мәскәүгә дәүләт сурт сынавына. И эшләргә туры килде җиде ел. Вот җиде ел дигәндә Мәскәүдән менә шундый автор таныклыгы кайтты. Автор Мине автор ясаганнар. Казан Зәки абый. галимнәле белән бер рәт, бер рәттән. Автор дигән әйбер бик зур исем, бик зур исем инде ул. Шул авторлыкның берәр төрле әҗере бармы менә хәзерге көндә сезгә? Бүгенге көнгә кадәр әле әҗерен күргән юк. Шушы кәгазь Эй, белән. таныклык,
суртның таныклыгы инде, Кораллы Әйнү таныклыгы. Бу суртның өстенлеге нәрсәдә соң? Нигә Петелина шулкадәр аңа игътибар итте? Беренчедән, чәчү нормасының бик түбән булуында. Гади ысул белән чәчкәндә, бер гектарга бер миллион бөртек чәчелә. Киң рәтле ысул белән ике миллион чәчелә. Ә киң рәтле ысул белән чәчкәндә, бер гектарга бер миллион чәчелә. Башка сортларга караганда ике тапкыр азрак. Үзе, карлыган куагы кебек бик куе булып үсә. Бер үк вакытта чәчәк ата. Бөртекләре бик эре. Мең бөртекнең авырлыгы 39-40 грамм. Башка сортларга караганда сигез-ун граммга артыграк. Биологик яктан биологик сыйфатлары башка сортларга караганда өстен. Әгәр дә кибеттә эре генә карабода ярмасы булса, сез аны алып кайтып ашагыз, әгәр дә будкасы бик тәмле булса, кара китен кырып ашагыз.
Рәхмәт. Инде минем тагын шундый сорау туа, шулкадәр уңдырышлы сорт булгач, Өстен яклары бик күп булгач, сезнең башка районнар белән, башка территорияләр, регионнар белән бәйләнешегез бармы? Зәки абый, менә шулар турында. Әллә шушылай үзегезчегезгә генә бикләнеп, үзегезгә генә куанып ятасызмы сез? Аралашасызмы?
Безнең сорт турында газетада, телевидениедә бик күп мәкаләләр. күрсәтелде. Чыкты инде газетада мәкаләләр, телевидениедә күрсәтелде. Шуннан соң безгә бик күп хатлар килә башлады. Бөтен ил буенча диярлек. Менә биредә адреслар. Ульяновски өлкәсеннән, Чувашиядән, Свердловски өлкәсеннән, Татарстан Курган өлкәсеннән. Татарстанның төрле районнарыннан. Аларга без җибәрәбез орлыклар. Укучылар әгәр дә сорасалар, бер кило, ике кило, биш кило, килограмм. Ә колхозлар сораганда, алар үзләре килеп алалар бездән. Күп, күп, күп. Бит менә шуннан. Бер безнең сурт Кыргызыстанга кадәр барып җитте. И алар менә шундый башта хат белән мөрәҗәгать иткәннәр иде безгә. Әгәр мөмкин булса, рус телендә язылган хатны укып карыйбыз да. Уважаемый товарищ Азизов, прочитав статью корреспондента ТАСС Сорокина,

Сезнең генә түгел, мәктәпнең уңышы, бу авылның уңышы, даже әйтер идем мин, бу безнең халкыбызның уңышы дигән сүз. Шулкадәр зур уңышлыкларның, әгәр сер булмаса, сере нәрсәдә? Бу сезнең тырышлыгыгыз гынамы соң? Сезнең шулкадәр теге принципиальность, тәвәккәллек, нәрсәдә моның сере?
Беренчедән, күпне белергә теләүче, хезмәт сөюче, үзләренең традицияләре булган укучыларыбыз булуда. Хәзер аларның гадәти бер хәл, алар иҗат итмичә, хезмәт итмичә яши алмыйлар. Ундүрт укучы Халык казанышлары күргәзмәсенең бронза-көмеш медальләрен алды. 90 укучы таныклык алды. Менә шушы тәҗрибәләр өчен. Бая әйткәнемчә, хезмәт кенә түгел, иҗади хезмәт кирәк. Кеше хезмәт шатлыгын татырга тиеш. Зәки абый, сез математик, Бөтенләй ят өлкәдә үзегезгә каршы түгел инде ул, шундый уңышларга ирешкәнсез. Сезне нәрсә мәҗбүр итте математикага менә шушы ниткәндә? Ул вакыттагы, ул вакыттагы кытлыкмы?
Беренчедән, минем математик булып Авыл хуҗалыгы белән бик нык кызыксынуым кешеләрдә шанмаучанлык тудырды. Мин малай вакытта агроном булам диеп йөрегән идем. Аннары партия хезмәткәре булам дигән идем. Ниһаять, мин укытучы булып чыктым. Менә шул мине тартты колхозга. Бер үк вакытта мәктәп завучы булып эшләү, авыл урта мәктәбе завучы булып эшләү, производство белән элемтә кирәклегенә инану, төшенү, мине менә шуларга этәрде дә инде. Математик булуым бик нык ярдәм итте миңа. Нигә? Бөтен биологик процесслар ны математик формулага куеп була. Фунуциональный зависимость, бәйлелек, дип аталган әйбер нәкъ икмәкне чәчүдән алып үстерүгә кадәр кулланыла. Мин уйлыйм әле болай, сигез еллык мәктәп математикасы гына да икмәк үстерү Технологиясен тулысынча синең күз алдыңа китерик. Зәки абый, әйтик, бүген бер җөмлә белән төзеп әйткәндә, нинди васыять әйтер идегез менә сезнең урынга килгән кешегә?
Беренчедән, укучы производство бригадасының тарихын. өйрәнергә, хезмәт традицияләрен өйрәнергә. Менә шушыларга нигезләнеп, бит таянырга урын булмаса, бушлыкка таянып булмый, тагын да дәвам итәргә, уңышларга ирешергә. Әгәр дә алга максат куеп, бернәй белә санашмыйча, үз дилегәнеңне эшләргә тырышсаң, Һәрвакыт иртәме, соңмы, барыбер уңышка ирешәсең. Миннән калучы кешегә шундый ук изге теләкләр миндә.